Felly, pa syniadau sy gyda ni? Ble allen ni fynd ddydd Sul? Wel, mae yna gêm bêl-droed yn dre. Faint o gloch? Hanner awr 'di dau. Chwaraeon, chwaraeon, chwaraeon. Chwaraeon ydi byd bechgyn. Rydyn ni o hyd yn mynd i weld gêm neu mynd i fowlio deg. Beth am wneud rhywbeth gwahanol? Dw i ddim yn dod i siopa. Dydy cerdded o gwmpas siopau mawr ar ddydd Sul ddim yn hwyl. Beth am fynd i'r gêm yn gyntaf? Digon teg. O, ma' 'na ffair ddillad chwaraeon yno cyn y gêm. Be' am fynd yno am awr? Yna fydd y gêm 'di gorffen erbyn pump. Dwi'n cytuno. Ond beth am fyn' am fwyd wedyn? Wel, ma' 'na KFC gyferbyn â'r stadiwm. Dydi bwyd cyflym fel KFC ddim yn iach. Dwi isie bwyta'n dda. Hefyd, mae fy mhen-blwydd i ddydd Llun, felly ma' Dad wedi cynnig talu am ein bwyd ni. Bwyd pawb? Waw! Felly dim McDonalds na KFC. Mae tŷ bwyta Mecsico wedi agor ger y castell. O, ath ffrindia Jac yno nos Wener, ddudon nhw fod o'n wych. Beth amdani felly? Dwi erioed wedi cael bwyd Mecsico, bydd yn brofiad ac yn wahanol. A bydd Dad yn talu'r bil. Mae'n swnio'n fendigedig yn fy marn i. Dwi'n hoffi bwyd fel tacos ac enchiladas, ond dwi eriod wedi blasu bwyd mewn tŷ bwyta, mond mewn bocs o Tesco's. Wel, mae bwyd Mecsico i fod yn iach. Mae'n llawn sbeisys, ond mae 'na ddigon o ddewis ar y fwydlen yn ôl ffrindiau Jack. Wel, rydyn ni'n cael bwyd India a China yn aml. Bydd hwn yn wahanol. Felly, ffair ddillad chwaraeon, gêm bêl droed a tŷ bwyta cyffrous. Grêt! Dwi'n edrych ymlaen! Mae dydd Sul yn gallu bod yn ddiflas, ond bydd dydd Sul nesaf yn wych! Yn bendant!

Felly, pa syniadau sy gyda ni? Ble allen ni fynd ddydd Sul? Wel, mae 'na gêm bêl-droed yn dre. Faint o gloch? Hanner awr 'di dau. Chwaraeon, chwaraeon, chwaraeon. Chwaraeon ydi byd bechgyn. Rydyn ni o hyd yn mynd i weld gêm neu mynd i fowlio deg. Beth am wneud rhywbeth gwahanol? Dw i ddim yn dod i siopa. Dydy cerdded o gwmpas siopau mawr ar ddydd Sul ddim yn chwil. Beth am fynd i'r gêm yn gyntaf? Digon teg. O, ma' 'na ffair ddillad chwaraeon yno cyn y gêm. Be' am fynd yno am awr? Yna fydd y gêm 'di gorffen erbyn pump. Dwi'n cytuno. Ond beth am fyn' am fwyd wedyn? Wel, ma' 'na KFC gyferbyn â'r stadiwm. Dydi bwyd cyflym fel KFC ddim yn iach. Dwi eisiau bwyta'n dda. Hefyd, mae fy mhen-blwydd i ddydd Llun, felly ma' Dad wedi cynnig talu am ein bwyd ni. Bwyd pawb? Waw! Felly dim McDonalds na KFC. Mae tŷ bwyta Mecsico wedi agor ger y castell. O, ath ffrindia Jac yno nos Wener. Ddudon nhw fod o'n wych. Beth amdani felly? Dwi erioed wedi cael bwyd Mecsico. Bydd yn brofiad ac yn wahanol. A bydd Dad yn talu'r bil. Mae'n swnio'n fendigedig yn fy marn i. Dwi'n hoffi bwyd fel tacos ac enchiladas, ond dwi eriod wedi blasu bwyd mewn tŷ bwyta, mond mewn bocs o Tesco's. Wel, mae bwyd Mecsico i fod yn iach. Mae'n llawn sbeisys, ond mae 'na ddigon o ddewis ar y fwydlen yn ôl ffrindiau Jack. Wel, rydyn ni'n cael bwyd India a China yn aml. Bydd hwn yn wahanol. Felly, ffair ddillad chwaraeon, gêm bêl-droed a tŷ bwyta cyffrous. Grêt! Dwi'n edrych ymlaen! Mae Dydd Sul yn gallu bod yn ddiflas, ond bydd Dydd Sul nesaf yn wych! Yn bendant!